Ka in pe itoko dini dini tangneo mogo ni idang i citi ka pe itoko dini dini ni idang i citi nyo tuku tuku pono aye dong cik gungo gini ento ka in pe itoko i kwo gang kadi wa i citi bene oromo bed dong itoko. Toko dini dini yam pe obedo toko matidi. Wan ka dong caa-ne oromo maya tye i kin kwo ma aparo ento dong diro mo pe kit me kelone diro mo pe pe waromo dwogo dini dini bedo mit kodi ma yam-mi wek dini dini obed doko calo dini dini ma yam-mi pe angeyo pe angeyo gwok lutino ma i kare-ni bene aneno gituko ento Magnitude pe tek kit a yam wan ka omaka. An kene onongo agoro ki i kin dano an onongo nen calo cogo ma yom ento tuku enini ka cane dong oromo wadek pe mit. Tye i kin tuku ma Ka idongo i Acholi pe inongo mitte ci nongo gwok pe inongo dong imaro amara nyo dong gwok ki ciko ki gange pe ento dini dini nongo tye i kin tuko ma ka ada in dong nongo ka caa ki dini dini oromo nongo kom dano tere atera wa dek ki kome-ni ka dong caa ne ocito ma dek oryo ma caa me dini dini dong oromo ee wa dek dong pe mit pien tuko mit mito mo ma ee layenya. Tutu kane? Tutu tedo? Maya. Tuku tye i kin tuku ma nongo dong tye i kin tuku ma nino ki nino wan me botwa nongo gang ki kalongo nino ki nino, nino ki nino myero wabin atuku tuku dini dini ento ni mere wa lanyodo bene ye, lanyodo bino wa aa cito atuku. Tuku me namba aryo tye odilo. Odilo onongo watuko atuka, pe waneno anena kwede ma i kare-ni, onongo wacito ka tuko odilo. Odilo ka i can aneno kit ma jo mukene tero odilo kwede aniang pien preca ma tye i odilo-ni pe yot. Wan onongo pe odilo en ma kipiko apika ni, wan onongo lawiny bol, lawiny bol. Gweno odilo-ni ma. Nongo pong ma ajone pressure ma gin imiyo nyo anxiety nyo joy nyo happiness ma odilo nongo miyo yam con ma ka wang lunyodo neno ci wai oo inongo pong wa kunyoni gire pud dano oneno odilo pud odilo omoko miti ki mar pa odilo pud omoko Dano madwong pud nongo mit en aneno ni lok ada tye ka entertain ni dano pud wa i caa ni wiwu pe owili kong tuko mabol tap tap tap tap jo mukene dong bolo abola bolo abola lubo mego dong wagoyo agoya ikunyo bur manok ci ibolo mabol tuko caa pire tek teko mo mabol woto ki peka. apegi onyo bottle tops onyo pe angeyo jo mukene kit ma lwongo kwede gono peka ma tye i kin toka ma adada ni wiwa mito pe owil pien toka ca pire tek nongo ma pe ilaro yam ca ki coro onyo coro ki lamono kong onongo omwoco kong en dong tuko ocoro onongo pole ni waneno nyo ludito aye maro tuko wan dok pe onongo omito tutwal but tye jo ma en wa i size moni bene gunongo mitte ma pe lare tuko ocoro mon onongo tye ki moni lalenga moni ki gono gin ma kigoyo i cing dano kong kilwongo ni ngo ya nyig aling kwalo kimino ci kigoyo tak taka tak ciki ciki ciki tak tak Neno mit ki en bolo coro ki aneno mo en onongo pole lutino anyira gimaro timo ki bolo coro ce aryo adek ka angeto pa ki kalo tol tuko tol eno me anyira lenge acel koro ngo koro ngo ee jare. An ka aneno mwaka aywane onongo amito wiya me cani ento aywa dok ko amed man ma lutino ma yam onongo wa nongo mine twal i iye ka aneno ni wiya aromo dwoko piny manok aa tuko manok aromo dwoko gi ane i gima atye ka kwano gi ni moni dok tye kenyo wan onongo omaro tuko ne kite. Guide ni nongo pe wa pati ni guide moni manyen manyen kong guide moni mego wa yubo en kavera wa ipi lilire bano iyabo yeya malac ci iketo lum ot itweyo tung kany itweyo tung kuca imako ki kany atir ci itweyo tol idyere ci ingwaco ki tuku ca nongo pire tek teko mo ma pe lare botwa.

tuku onongo I think that was part of entertainment bot wan lutino, tuku gin ma onongo romo yweno wiwa en tuku pien ca ka to onongo peke ludito onongo gimaro disco nyo wan waneno anena pien onongo wan pe giye wa wacito i myel ento waneno disco. ma aya an amito dongo dongo nyo amito dongo ma pe laare aye nen nongo onere na dong cani tye ka myel ki mar ki gine ki wai na ada neno gin ca mit wa nongo ma pe lare neno gin ca mit mit mo ma pe lare nongo aya mukene nongo Par ma aneno jami dong timme i caa ni this kodi aneno ka dano ocito iye pole dong ki cito mere dong ka nyuto kero, cido wi meja, donyo ki mutoka madided rukke ki nga gi yam con onongo strictly limyel ya pe bene ki paro kit rukke kede ka iruko mere bongo ma cek ki anya ki yam kobo iruko mere bell bottle mo maded idonyo adonya iye wan onongo pe waye iye wan onongo pe kiye wadonyo iye ento waneno anena nongo wabedo cen wek ayii an adong awenge wek ayab cel i myel ki cani dong iromo cito i myel ento dong piro bene dong pe mit gono kad gono kad nongo enoni odonyo late late odonyo late late aneno pole kiketo citi ki tuko me cene ki ngagi ni weko man pud nongo mitte tutwal. Ododo ododona mo ni yo ei yo bok wek wawiny ka mit in tye ladito mo nongo nyinge kilwongo ni lamot uncle lamot ka oo pap tero ket tin dong waloro chapter ne en bedo aye mot aye dyang kal wa lwongo a obin obin obin aboke olok uncle lamot nongo ka oketo oyabo boki fiction maya ni nyo gin mo rom idero kor gicito i agiki piny gi nongo lum weng rom nyo dong tye ki twon imagination mo nen calo onongo dong oyabo neno science fiction man pud tye ki twon imagination mo i wiye ma ka tye ka bokke aboka wan lutino nongo dong wato atora wai wuluu an myero abed kunu an myero anen kong ni nyuki mo tye rom idero nongo yam bedo i komgi gin icito kwija agiki piny. agiki piny gin ocito ka neno agiki piny gin ocito ka neno agiki piny kama gio kunu ginongo lum weng wigi rom pinye ngic gin dong gudongo calo giant nyuki ma ikomgi dong oromo idero awee oo wato tye i kin jami meno pe gitek ma pe lare ki koc koc ka lit tika awaco koc iloko ngo. ka inong jo ma ngeyo boko jami ka gingeyo boko lok nyo gingeyo tito jami ni maber eeh imagination ma joni creating wi mito pe a jami eni ni pigi dong mit yam ma pe lar weko adada ni ni pe ni lutino ma gunyoni gipe ka gina pe ni lutino gunyoni gipe ka timo gin na yom cwiny gi nongo gin bene gitye ka timo gin na yom cwiny eragi en. ma pe eromo gengo latin ni a wan yam okwo kiti lok ada kadi itito latin nining latin pe oniang pien kare gi ko eni onongo obedo karewu nongo maybe jami madwong pud pe nongo smart phone pud pe nongo maybe very organized TV gin ngo gin ngo weng nongo pud pe ikarewu ni i caa ni dong jami ni weng tye ngo ma lutino romo timone ma tye fani i caa ni. Lok ada ba, wilo lutino cim dong pe obedo gin mo ma nikobo me balo lutino. Wilo lutino me bidio, video games pe obedo gin mo ma calo dong ni itye ka balo lutino. Ka keroni romo twero iwil wek gucak o con. Wilo lutino jami mukene calo maybe headphones ki nga pe dong me balo lutino. Omyero iwek latin dong opwony kong nongo ticce ki jami-ni. Keno mukene pe itye ka wilone me jenye ki ngagi. Jo ma timo pi enoni bene tye ento I think ka dong itye ki kero mo icano pe wek latin odong kun nongo kun nongo missing jami mukene nyo neno ki bot luromo. Ka keroni romo wilo giti wille pe ngene. Mogo nongo itye ka gwoko Michael Jackson i otti kenyo pud peya omuca iye. Wille latin kibod i kare me yweyone iromo cwalone i music school onyo iromo cwalone i soccer school onyo iromo cwalone jo mukene dong tye ka timo gini ento bot jo ma pud pe ka timone keken wek latin aye otem gini talent tye i kin lutino ento pud pe tye expose onyo lworo onyo lworo inyomo gi ger ma pe mito latin bene otem gino mo pien itamo i balio ka ineno jo mogo cani yam oke wa bedo DJ rac ka onyongo ni wan dong wange tye ka myero obedo DJ pien lok adada ni gine wakwaro ni twongo bedo DJ but lok mere tye ni wek lutino otem jami ni pe wek gutem through bad influence en aye biweko gitimo i yo marac ento ka in ibedo tye ma ibedo ki latin ni inyuto the bright side of it. I think gino mo maber romo bino ki iye. Tuku mo pe marac i cani, tuku weny ber ento dong loko in level moni me training ngato moni me tuku ne pien wan yam nongo angeyo pol jo atye neno gin jo ma at least gubedo i era eno ni pien anyway era me cani nongo kit video ni bene konyo kiko eni mere lapor wic botwa yam kit ma nongo wakwo kwede ki nga gini but Message mere tye ni training latin dong kit ma nongo yam ki training wan ni tye ka cito ka giko kadi bed wa mito nongo nyo cani ber nining pe obolare i cani myero inen dong kit me building latin out of all these skills pien ba koni mito nyo ideg ba jami mukene dong pe obuloki in pe ibiloko an pe abiloko ngat mo keken pe buloki pien dong gine standard me wi lobo latinni romo kwanyo ngo maber ki iye ci otum En olokke weny bene ano? Ka wii po i kom jami ma wubedo ka timone yam, eni tye gin manok keken, madwong waweko nyo madwong odong. But ka ibedo ineno ci weko oh wan en obedo atimo gin-ni wan en obedo atimo gin-ni yeah it was really nice. Pe tyen lok ni jo-ni pe ka bango raa, gin bene gitye ka bango raa-gi, gin bene gidiko buko megi. An out.